Helo a chroeso i gyfres newydd sbon o Hefyd, y podlediad am fywydau a phrofiadau dysgwyr Cymraeg gyda fi, Richard Nosworthy. Ie, yeah, ar ôl saib o ddwy flynedd, dwi yn ôl, diolch am aros. Y mis yma, ein gwestai ni ydi Israel Lai sy'n dod o Hong Kong yn reiddiol. Cerddor a chyfansoddwr ydy e, ac ar hyn o bryd mae'n astudio yn y Prifysgol ym Manceinion. Mae Israel wedi dysgu nifer o ieithoedd ac mae e'n rannu brofiadau ar i sianel YouTube. Yn y sgwrs yma mae e'n siarad am symud i Brydain a'i brofiadau gyda ieithoedd, a'r Gymraeg yn benodol.
Wel, dwi'n dod o Hong Kong. Uh, des i fy ngeni a fy uh, nhyfu hefyd yn Hong Kong. A uh, felly, yn Hong Kong, da ni'n ni cael ein magu efo tair iaith, swn i'n deud, uh, Cantonig, Saesneg a, a Mandarin. Da ni'n dysgu'r uh, dwy iaith, uh, Saesneg ac Mandarin, yn, yn yr ysgol, uh, ac, ond, ond yn y bywyd bob dydd, da ni dim ond yn siarad Cantoneg. Ie, yeah, so dyna um, iaith, iaith y teulu ydy Cantoneg felly. Mm -hmm, mm -hmm. Yeah. Iaith, iaith y gymdeithas i gyd ydy Cantoneg. Ie. Yeah. Oh. Yeah.
A oedd ti'n hoffi dysgu ieithoedd um, fel plentyn yn, yn yr ysgol? Dim yn arbennig. Dwi, dwi'n cofio mod i'n eitha dda uh, am ieithoedd yn, yn yr ysgol. Uh, o'n i'n dda yn, am Saesneg, am Mandarin hefyd. Ond uh, do'n do i ddim yn, ddim, ddim yn licio nhw uh, yn arbennig. Um, Ac, a, ro- roedd gennon ni uh, uh, wersi Ffrangig hefyd yn yr ysgol uh, gynradd. O oh, ie. Yeah. Uh, ond dim, dim llawer, just uh, unwaith y, uh, y wythnos. OK. Ac, uh, ia, dyna gyd. Ac felly, uh, yn, uh, yn yr arddegau, uh, nes i ddechrau dysgu mwy o Saesneg ar ddiben fy hun. Ac uh, yeah, o'n, o'n i'n mwynhau dim bach yn mwy, uh, ond yeah, dim, dim, dim yn hobi, just uh, o'n eisiau gwneud yn well yn yr ysgol. A nes i rili really ddechrau efo ieithoedd yn, yn y brifysgol, uh, pan nes i uh, gyrsiau uh, yn Almaeneg ar y dechrau, dwi'n meddwl. OK, so ti wedi erbyn i ti fynd i'r prifysgol, ti wedi dysgu Cantoneg, Mandarin, Saesneg, chydig o Ffrangeg a hefyd Almaeneg. So dyna, dyna yn, yn y brifysgol, Almaeneg yn y brifysgol. Almaeneg yn y prifysgol.
So oedd erbyn i ti gyrraedd y prifysgol, roedd ti wedi dysgu ychydig... Tair o... iaith a, chyd, a chydig mwy. Ie, yeah, pimp dwi wedi cyfri. O, oh, wel, nifer on yn nhw, ta beth. A dwi'n cymryd yn Hong Kong felly, um, uh, fel oeddet ti'n dweud, bywyd bob dydd, uh, cantoneg. Hefyd, dwi'n cymryd bod llawer o uh, Saesneg uh, o gwmpas yn Hong Kong. Dwi, dwi erioed wedi mynd yna. Uh, ti'n gweld llawer o Saesneg, uh, ond uh, dydyn ni ddim yn siarad llawer. Dydyn ni ddim yn siarad o gwbl yn y bywyd bob dydd. Wel, os, os ti'n cwrdd â uh, rhywun sy'n sy dod o rhywle arall, yeah. well, ti'n ti siarad Saesneg, ond uh, rhwng dyn nhw, da, da, rhwng, rhwng dyn ni, da ni ddim yn siarad Saesneg o gwbl. Okay. Uh, dim ond yn yr ysgol. Dim, dim, dim, dim yn yr ysgol chwaith. Da, da ni'n cael uh, dim yn bach o ymarfer siarad Saesneg cyn yr arholiadau, ond dyna i gyd. Felly, um, Dwi wedi uh, trafod efo ffrindiau bod y uh, sefyllfa Saesneg yn Hong Kong yn dipyn bach yn debyg i i'r Gymraeg uh, mewn ardaloedd yng Nghymru. Ti'n gweld y, Gym y Gymraeg o gwmpas, ti'n gweld uh, arwyddion, ond ti ddim yn siarad. Ah, ie. Yr iaith. Mae'n mae debyg yn bach. Ie, yeah, so mae'n sort of iaith swyddogol mewn ffordd, ond mm -hmm. nid y iaith mae pobl yn defnyddio Ydy. yn aml. Mm -hmm. um, a felly, uh, uh, uh, wrth gwrs, y rhan arall uh, sy'n uh, rhan arall mawr o dyfywyd i yw cerddoriaeth. A byddwn mm -hmm. ni'n siarad ychydig bach mwy am hynny, ond dwi'n cymryd bod y, y cerddoriaeth hefyd yn rhan uh, pwysig o dyfywyd pan oedd ti'n ifanc. Uh, mae, mae'r gerddoriaeth wedi bod yn rhan bwysig iawn uh, yn fy mywyd i gyd. Um, Wel, cyfansoddwr dwi, i, felly dwi'n cyfansoddi, dwi'n sgwennu cerddoriaeth uh, fel gwaith, uh, fel astudiaethau hefyd. Uh, pan o'n i'n ifanc, um, ces i uh, wersi piano o, o ddi wrth fy mam. Ie. yeah.
Um, wedyn, ia, yeah, nes i uh, astudio cerddoriaeth yn y brifysgol ac aha, achos, achos o'n i'n astudio cerddoriaeth, uh, roedd llawer o uh, fy ffrindiau i, sy'n sy hefyd yn astudio cerddoriaeth hefyd, roedden nhw uh, dewis, roedden nhw'n dewis astudio rhyw iaith yn y brifysgol achos bod y ieithoedd dramor yn, yn bwysig iawn i'r gerddoriaeth glasurol, uh, fatha uh, well, Almaeneg, Ffrangeg, uh, Eidaleg, dim, dim Sbaeneg uh, yn gyffredinol dwi'n meddwl. Felly, uh, dyn, dyna pam nes i ddechrau astudio Almaeneg. Felly mae yna mae gysylltiad pwysig iawn rhwngddyn nhw. OK. So dwi, pa, pam mae'r iaethwyd yna yn bwysig i gerddorion uh, clasurol? Pam?
Uh, achos caeth y gerddoriaeth glasurol ei geni yn Ewrop, yn arbennig yn yr ardaloedd sy'n siarad Almaeneg, Ffrangeg ac yn y blaen. Ie. Felly mae'r cyfansoddwr hanesyddol, o leia', wedi defnyddio uh, llawer o, o'r ieithoedd, uh, er enghraifft yn y, yn y um, scores, oh, yeah. yn y, okay. yn, yn y uh, ys, ysgrifennau, ys, yeah. ys, yeah, huh? am, am y gerddoriaeth. So mae'n rhan o ddeall hanes mm -hmm, cerddoriaeth mm -hmm. uh, glasurol felly, pwysig iawn. Diddorol. A wedyn, um, So ar ôl astudio yn y prifysgol, um, fe nes ti symud i Loegr. Just dweud ychydig bach oh. am y, y cyfnod yna o dy fywyd. Aha, wel, ar ôl gorffen uh, astudio yn Hong Kong, uh, fe sydd wedi cymryd pum mlynedd. Wedyn, uh, nes i symud i Rydechen e ar gyfer y, yr astudiaethau hefyd. Uh, nes i masters... O, uh, dwi wedi anghofio'r gair eto. Uh, dwi wedi dysgu'r gair mewn podlediad arall, ond dwi wedi anghofio. Um, ma, uh, uh, grad mas, meister.
Meist, ne. Ie, yeah, grad meister, ie, yeah, ie. Yeah. Meister, yeah, grad yeah. meister yeah. yn, yn Tredechen. Um, A n- n- nes i astudio uh, cyfansoddiad, uh, yr un peth, felly. Ac, uh, ia, dwi ddim yn cael uh, cymaint o gyfleoedd i ddefnyddio ieithoedd uh, tramor yn Lloegr, achos, wel, mae pawb yn siarad yr un iaith. Ie. Yeah. Um, ond, ia, yeah, wel, nes i uh, dysgu dipyn bach mwy o Almaeneg ond dyna i gyd. Um, ond, Dwi'n meddwl i Lloeg- yy yn Lloegr yym ces i ddiddordeb mewn yy ieithoedd newydd i mi. Dim dim newydd ond newydd i mi yy yn a- yn arbennig y ieithoedd sy yn Mhrydain, swn i'n deud. Sy'n dod â ni at y Gymraeg felly. A pam a sut wnest ti ddarganfod y Gymraeg a pryd wnest ti dechrau cael diddordeb yn y Gymraeg felly? Ie wel Do'n i ddim yn gwybod llawer am yr iaith, a am am y wlad yn gyffredinol yy ar y ar y bryd hynny yy achos wel 'dan ni jyst ddim yn yy meddwl am Gymru llawer yn Hong Kong a ro- ro'n i'n gwybod am am y tywysog Cym- Cymru. Ie ie. Achoch- a- achos yy ces i fy ngeni yn y Prince of Wales Hospital yn Hong Kong. Ocê. Felly wel dwi'n dwi'n gwybod yr enw. Dyna i gyd. Ond uh, wel, dwi wedi clywed bod y Cymru ddim yn licio'r uh, boi yn, yn llawer, felly, wel. Ond, mm, wedyn, wel, ar ôl symud i Loegr, uh, nes i ddysgu mwy am, am y deyrnas unedig, am beth sy'n yn y deyrnas, uh, am, y, am yr ardaloedd, am y gwledydd uh, ac yn y blaen. Ac felly, do, do, ro'n i'n ymwybodol yn tipyn bach am, am y iaith Gymraeg achos uh, bod gen i uh, ddiddordeb mewn ieithoedd, ond do'n i ddim yn gwybod llawer uh, amdani hi. Uh, ac wedyn, uh, ar ôl ar ôl a astudio yn Rhydychen ar ôl gap year, nes i symud i Fanceinion ar gyfer y, yr astudiaethau uh, am y, ar gyfer y doethuriaeth, a doctor's degree. Ac uh, pan nes i symud, uh, mae, mae gen i ffrind sydd sy wedi byw yn Manceinion am amser hir ac yy mae hi'n yy licio teithio i Cy- i Gymru llawer. Felly naeth hi ddeud wrtha i bod yna wel iaith ddiddorol iawn ac yy mae mae hi'n gwybod bo' fi'n licio dysgu ieithoedd felly... O ocê. ...yy naeth hi argymell i mi ddysgu Cymraeg fe- felly na- yy nesh i ddechrau jyst chwarae efo'r iaith yy trio hi allan. Ie. Fath- Fatha dillad. Um, ar ôl ar ôl symud i fa- i Fanceinion. Ie. O, Yy, ocê. Ac yy, ie, yy, yn yn amlwg dwi wedi licio dysgu'r iaith, dyna pam dwi wedi parhau. Ie, da iawn.
Wel, um, Manceinion felly, um, ydy, ydy Manceinion yn lle da i, dy- i ddysgu Cymraeg? Oes cymuned um, Cymraeg yno? Neu oedd, oedd y, y profiad dysgu i gyd ar-lein? Yym, wel, y rheswm nes i ddechrau dysgu ydy bod Manceinion yn eitha yy agos at yy ogledd Cymru. Yy mae mae'n cymryd dwy awr dwi'n meddwl yy ar y car neu ar y trên. Ie. Ac yy wel Nes i glywed bod uh, llawer mwy o bobl yn, yn siarad Cymraeg yn y, yn y gogledd. Uh, a dyna pam nes i ddechrau. Yeah. Ac, ond, um, hmm, oes, oes, mae, mae yna gymuned o siaradwyr Gym Cymraeg ym Manceinion, achos, achos mae lot o bobl yn symud i'r ddinas i weithio ac i fyw hefyd. Ac mm. mae yna grŵp o siaradwyr Cymraeg yn cyfarfod unwaith y mis. Um, mae gen i ffrind hefyd uh, o, o Ogledd Cymru sydd wedi byw yma. Mae, mae o wedi symud uh, rhywle arall yn anffodus, ond da ni'n uh, siarad, da ni'n ni textio yn aml iawn. Um, felly, ie, yeah, mae'n mae bosib, ond does yna ddim gwersi, uh, does yna, well, Mae... Dydy hi ddim yn bosib i... Wel, mae, mae, mae hi'n bosib i jyst rhedeg i mewn i rhywun sy'n siarad Cymraeg. Dwi wedi gwneud hynny unwaith. unwaith yn, yn y ddinas. Um, Mae'n mae, mae stori uh, diddorol iawn achos um, uh, uh, oedd un y dydd cyn i fy ffrind i symud o Fanceinion. Felly, wnaethon ni gwrdd am beint uh, mewn pub. Ie. Yeah. A, a felly, yn, uh, yn anisgwyl, uh, naeth uh, teulu arall eistedd i lawr uh, tu ôl i, i, i, i ni. Yeah. A da ni'n hmm, clywed Cymraeg. A Na, wnaethon ni ddim deud un gair am y, am y ffaith bod, bod ein gilydd yn siarad Cymraeg. Ac wedyn, pan, pan wnaethon ni uh, gadael, um, wnaethon ni, wel, ofyn, wel, da chi'n siarad Cymraeg? A lle da chi'n dod o? Uh, yeah, Mae'n mae, mae ddiddorol iawn uh, bod, bod, y, y ffaith bod hynny'n digwydd uh, yn wir, ond uh, dim yn aml o gwbl, dim ond unwaith. Dim ond unwaith. Dwi'n siŵr Felly... bod, yeah, dwi'n siŵr mm -hmm. bod lot o, o Gymru Cymraeg, lot o pobl sy'n siarad Cymraeg wedi cael profiad um, tebyg clywed y Gymraeg yn anishgol. Dwi'n dwi, cofio mynd i um, mm -hmm. Copenhagen blynyddoedd oh. yn ôl a, a dod off ar y waren a mynd mewn i siop a dyna oedd dau berson yn siarad Cymraeg gyda'i gilydd. Uh, wow! Mae'r ma, ma, ma Gymraeg ym mhob man rhywle a mae ma pobl ydy, yn hoffi, hoffi dweud, oh, Uh, and, and mae'n ma na sort of, uh, mae'n meme ar-lein uh, o, mae rhywun wedi creu o'r like, or, um, ffordd mae rhywun yn edrych pan maen nhw'n clywed rhywun yn siarad Cymraeg. ah. Yn anusgol, fel bod llygad nhw yn symud o gwmpas a meddwl. Mm -hmm. Wyt ti'n gwybod am y meme um, Shocking Natives? na cydw, na. Achos, wel, dwi'n dwi actif uh, yn y byd uh, ieithoedd ar YouTube. Ie. A wel dwi'n dwi'n gwneud fideos hefyd, ond dwi dwi wedi bod yn uh, gwylio fideos am ieithod ar YouTube ers amser maith. Ac um, mae, mae na sawl YouTuber sy'n sy arfer mynd i lefydd a, a siarad y iaith yn annisgwyl. A okay. cael ymateb uh, diddorol ar gyfer y fideo. Felly, da, da ni'n jocian am, am, y, am y peth yn aml iawn, waw ti'n siocio natives a fatha fe yna. O, oh, dwi'n deall siocio natives, ie, yeah, achos o, oh, uh -huh. mynd rhywle a bod nhw'n sioct bod chi'n gallu siarad y iaith, ti'n meddwl? Mhm, mhm. Ie, mm -hmm, ie, ie. Yeah, yeah. Swn i'n gallu gwneud yr un peth, ond on dwi'n ofn, felly dwi ddim yn trio. Wel, indeed. A felly, um, Uh, bydd pobl yn gwrando ar hyn a meddwl, gosh, mae i Gymraeg e mor dda. O. Wel, mae'n wir. Sut, sut wyt ti wedi dysgu Cymraeg felly ym Manceinion? Beth wyt ti wedi defnyddio? Beth... Achos mae llawer o bobl sy'n dysgu Cymraeg a ffeindio fe'n profiad eitha anodd a mae'n gallu cymryd blynyddoedd. Felly mae'n rhaid bod ti mm -hmm. wedi gweithio'n galed a defnyddio dulliau gwahanol, um, yn amlwg ti'n person ieithoedd, ti'n ieithydd. So, just dweud ychydig bach am y proses o, o ddysgu. Mm, mm.
Wel, um, dwi ddim yn siŵr uh, os dwi'n defnyddio dulliau uh, eraill. Dwi'n dwi gwneud yr un pethau. Uh, ar y dechrau, o'n i'n gwneud Duolingo. Uh, dwi'n yeah. wedi sôn am chwarae efo'r iaith. Dwi'n gwneud yr un peth. Dwi wedi dysgu llawer o ieithoedd ac ar y dechrau dwi wastad yn gwneud yr un peth, just chwarae efo nhw. Uh, so be mae chwarae yn meddwl? Just a mynd ar Duolingo felly a pethau fel yna? Ia, ia, just mynd ar Duolingo a trio uh, dysgu tymid bach am y, am y gramatig. Dwi, dwi wedi gwneud rhywbeth arall efo, efo'r Twrceg, um, nes i ddarllen llyfr am y gramadeg. Ond yn gyffredinol, dwi ddim yn gwneud hynny. Um, okay. Just datgu tipyn bach am yr iaith yn lle uh, dysgu'r iaith yn, yn uh, ddifrifol. Mm -hmm. Ac wedyn, os dwi'n licio'r iaith, dwi'n parhau, dwi'n gwneud uh, pethau eraill, fatha uh, darllen neu gwylio pethau neu fynd i wersi, wel fel arfer gwersi preifat ond wel dwi'n meddwl pryd wnes i ddechrau? Dwi'n meddwl yn yn ar y diwedd 2021 wnes i ddechrau Duolingo ac n-... Wnes i hynny am, am flwyddyn, dwi'n meddwl. A felly, dwi ddim yn cyfrif hynny fel, fel, fel, fel dysgu'n yn ddifrifol, jyst yn chwarae. Yeah. Wedyn, uh, yn, yn, yng nghanol 2022, nes i ddechrau trio gwylio tyn bach o S4C. Yeah. Roedd hi'n eitha anodd uh, ar y dechrau, yn amlwg, a Ond dwi, dwi wedi... Wel, wel o'n, o'n i'n dechrau darllen tipyn bach o, o l- y, l- y lyfrau hefyd. Uh, be sy yn y, yn y llyfrgell uh, yn y brifysgol, mae, mae yna uh, tri, pedwar llyfr yn y Gymraeg. OK. Eitha dda, eitha dda. Wyt ti'n cofio um, pa lyfrau? O, oh, uh, ydw, achos uh, nes i bostio ar Instagram am hynny. Uh, fy llyfr cyntaf yn G- Gymraeg... Ie. ...oedd yym a be' 'di'r enw yym lle- Lleidr y Ffordd? Oce. Rh- rhywbeth debyg. Yym Read a Book yy yd- ydi o. Yy felly yy llyfr ar gyfer dysgwyr. Yy... Ie. ...dydi o ddim yn rhy anodd ac mae 'na eirfa yn y llyfr yy yym ar, ar bob uh, dudalen. Okay. Felly mae'n def, eitha defnyddiol. Ac wedyn nes i uh, ddarllen llyfr plant hefyd uh, o'r enw uh, Deg Stori o Hanes Cymru. Felly, nes i ddysgu llawer am, am y ddiwylliant hefyd uh, o'r llyfrau. O, oh, gwych. Fel mae'n digwydd, ie, yeah, mae, mae, mae, gen i, uh, mae gen i ferch a dwi wedi um, bod yn dysgu llyfrau plant Cymroeg a mae rhoi'r eirfa mewn ei, um, uh, llyfrau plant yn gallu bod yn eitha anodd weithiau, dwi'n meddwl, i ddysgu'r Cymraeg. Ydy. Achos maen nhw'n defnyddio geiriau sydd ddim yn cael ei defnyddio yn aml weithiau i, i ddweud mm -hmm. stori, ond nhw. So mae'n ffordd eitha, mm -hmm. eitha da i ddysgu, dwi'n meddwl. Ie, yeah, achos uh, fel arfer mae llyfrau plant yn, yn, yn deud storiau, uh, fatha fantasy neu um, Yn union, ie. Fiction, ie, yeah, ffuglen. Ie. Yeah. Felly, da, da ddim yn siarad am, am, y, am y themau uh, yn y bywyd bob dydd uh, uh, uh, um, yn arbennig fel dysgwyr. Yn union, Felly, ie. Felly, maen, maen, maen nhw'n defnyddio geirfa um, arall. Ie. Yeah. Felly, wel, Dwi'n meddwl uh, mai dewis da oedd fy newis i, achos uh, roedd y llyfr yn deud storïau gwir. Wel, dim, dim, dim, dim, dim i gyd, ond uh, yeah, storïau am Gymru, am, am y hanes, am y chwedl. Felly mae pobl Mae, mae'r um, Cymro average yn yeah. ymwybodol o styriau hynny. Uh, dyna pam dwi'n meddwl, oce, okay, ia, yeah, mae'n mae ddefnyddiol. Ie, yeah, a mae'n dda i ddysgu ychydig am hanes y lad a mm -hmm, diwylliant mm -hmm. hefyd, ynddi. Mm -hmm. um, Achos o'n i'n gwybod dim byd. Mae, mae pawb arall yn y gwersi Cymraeg yn gwybod popeth am y diwylliant, am y pop culture hefyd, achos mae'n dod o Gymru, ond uh, does gen i ddim syniad o gwbl, felly dwi'n dwi, dwi angen dal i fyny e, efo'r popeth.
Nes ti sôn ychydig fanna um, am wersi. Ti wedi wneud gwersi hefyd ar-lein, felly? Mm -hmm.
uh, yn y dechrau, ro'n i'n gwneud gwersi preifat achos dwi'n uh, Dwi'n... Ia, mae'n well gen i wersi preifat. So, uh, just dim ond ti gyda un person arall felly? Mm -hmm. yeah. Yn, yn siarad efo'n gilydd. Uh, achos uh, dwi'n meddwl bod fi'n dda am gramadeg. Ac yeah. uh, fel arfer uh, mewn gwersi, mewn dosbarthiadau, mae'n mae hawsa i ddysgu gramadeg. Mm -hmm. Felly, mae'n mae well gen i uh, wersi preifat. Ond, um, uh, a nes i sylweddoli uh, bod fi angen mwy o um, exposure i'r Gymraeg. A dwi ddim yn cael lot o gyfleoedd i siarad i, i glywed y Gymraeg ac uh, taswn i'n uh, gwneud mwy o wersi preifat, faswn i angen uh, talu y llawer, go, gormod. Felly uh, nes i ddechrau um, uh, mynd i, i, i ddosbarthiadau uh, dysgu Cymraeg hefyd. Ac dwi'n cael, uh, o leia, dwi'n cael lot o gyfleoedd i, i gwrdd â bobl ar-lein, popeth ar-lein. Yeah. Um, a, a, a siarad pob wythnos. Mae'n mae helpu fi uh, yn bach. Ie, yeah, ie. Yeah. So ti'n neud hynny... So ti'n neud lefel... Uh, y canolradd yw? Canolradd. Canolradd uh, yn... Uh, flwyddyn diwetha. Ie. Yeah. Uh, ac ar, yn y mis uh, Medi. Uh, yma, dwi, dwi wedi dechrau uwch, uwch un. Uwch un, oce. Okay.
Da iawn. Wel, pob lwc gyda gwersi. Um, oh, Ni'n siŵr bod y di'n neud yn, yn wych. Um, uh, so... By the way, dwi wedi ffeindio'r uh, teitl y llyfr. o, oh, beth yw e?
Lleidr Penffordd gan Lle... Ifor Owen. Oedd, oedd fy, fy llyfr cyntaf. Gan pwy, sori? Lleidr Penffordd.
Gan?
Ifor uh, Owen. Ifor, Ifor Owen, ok, iawn, mm -hmm. na i trio roi link i hynny yn, um, yn disgrifiad uh, Mae'n llyfr hen, hen iawn. o, oh, ok, falle bod ar gael ar eBay neu rhywbeth. O'r, or 70au, dwi'n meddwl. O, ok, ok, ok.
Da iawn, wel, falle i ni, i bobl um, chwilio amdano. Um, mm -hmm. Uh, so ni wedi siarad uh, ychydig am um, dysgu Cymraeg ym Manceinion felly, um, mm -hmm. a ni di siarad chydig am uh, ochr cerddorol. Um, Mm -hmm. Un elfen arall sy'n bwysig o dyfywyd yw um, Rhapsody in Lingo, mm -hmm. sef, um, wel, dweud ychydig bach am beth yw e, blog ond nawr sianel YouTube, podlediad? Yeah.
Yn y dechrau blog, uh, nes i ddechrau'r blog yn 2015 pan nes i uh, uh, y flwyddyn gyfnewid uh, yn, yn Sweden. Yeah. Uh, on, on eisiau sgwennu am, am deithio yn y dechrau, ond yn ddian iawn, uh, nes i switchio i, i, i sgwennu am ieithoedd yn lle. Ac uh, yn, yn ystod y yn ystod, yn ystod clo, yeah. uh, Nes i ddechrau sianel YouTube hefyd uh, o'r un enw, uh, Rhapsody in Lengo. Ac uh, dwi wedi bod yn siarad am ieithoedd ers hynny. Um, yeah, mae, mae, mae gen i podlediad hefyd, uh, ond mae'r mae podlediad yn gantonig, a lle dwi'n siarad efo ffrindiau fi uh, yn gantonig am... Um, Wel, pethau mwy ieithyddol, dwi'n meddwl, na'r okay. sianel. Oce.
Okay. So dweud ychydig bach am y sianel YouTube. Pam, pam rwy ti'n neud hynny a, a, a, a, a ydych chi'n trio helpu pobl eraill sy'n dysgu um, neu pobl, ydy ar gyfer pobl sy'n ymddiddori mewn ieithoedd?
Pobl sy'n ymddiddori mewn ieithoedd, dwi'n dwi, meddwl. Uh, dwi'n licio, dwi licio just uh, gwneud fideos am themau sy'n sy'n ddiddorol i mi. Um, felly, weithiau dw i'n dw i'n gwneud fideos am am fy nghynydd y dysgu ieithoedd. Ie. Yeah. Um, a sut dwi'n dysgu. Felly mae'n mae e, e, ella ddefnyddiol i bobl eraill sy'n dysgu ieithoedd hefyd am am fy nithiau y nill nilliau. Ie. Yeah. Uh, dysgu, uh, neu sut mae pethau wedi mynd, uh, er enghraifft, um, Yn yn nechrau y flwyddyn yma, nes i fideo am sut dwi'n dysgu sawl iaith ar yr un pryd, a sut dwi'n sortio nhw me- yy yn y yn fy mywyd i, Ie. a sut dwi'n treulio'r amser. Um, ond uh, weithiau dwi'n licio siarad am yr ieithoedd hefyd, a achos mae na, mae na lawer o bethau sy'n ddiddorol iawn yn yn y ieithoedd, er enghraifft y hanes, y diwylliant, neu yym sut mae'r ieithoedd wedi dylanwadu ar ei gilydd ac yn y blaen. Ie, yeah, mae llawer, felly, i, llawer mm. i drafod fanna. Uh, beth, o ran y Gymraeg felly, wyt ti'n meddwl mm. bod... O, o, mae yna gymuned o bobl fel ti sy'n uh, hoffi ieithoedd, dysgu llawer o ieithoedd, hoffi trafod ieithoedd, be mae pobl yn meddwl am y Gymraeg a sut rydych ti'n meddwl mae'r Gymraeg a dysgu Cymraeg i gymharu gyda ieithoedd eraill? Dydy llawer o bobl ddim yn ymwybodol o'r ieithoedd Celtaidd, dwi'n meddwl. Um, Wel, neu ella Ydyn, mae, mae, mae nhw'n ymwybodol bod y ieithoedd Celtaidd yn bodoli, ond ydy llawer o bobl ddim yn uh, meddwl am ddysgu nhw achos uh, iddyn nhw mae, mae nhw'n mae nhw niche iawn. Yeah. Uh, uh, felly, i, i, i mi hefyd, uh, nes i, wel, ddewis y Gymraeg a yn rhan achos uh, ydw i'n byw yn, yn agos at Gymru, ond hefyd achos bod y Gymraeg yn yr iaith uh, yn, sy'n cael ei siarad yn, yn, am, uh, yn amla gan uh, rhwng yr ieithoedd uh, Celtaidd. Yeah. Um, felly dwi'n cael mwy o gyfleoedd i, ddyf i ddefnyddio'r iaith. Um, yeah, felly dwi wedi cael enw uh, ar YouTube fel uh, YouTuber ieithoedd sy'n dysgu ieithoedd niche. OK. Right, achos dwi'n dwi streamio o dro i dro a dwi'n cael uh, bob, pobl yn y chat yn dweud, OK, felly, uh, wyt ti'n ti dysgu ieithoedd poblogaidd hefyd neu jyst ieithoedd niche? a dwi'n fatha, wel, Os swn i'n swn i'n dysgu fy yy er enghraifft S- Sbaeneg os dwi'n cael rheswm da, ond ar hyn o bryd dwi eisiau canolbwyntio ar un dwy iaith. Um, ac, uh, wel, mae, a, mae, mae gen i reswm da iawn, uh, achos mae, dwi'n dysgu'r iaith, uh, dwi'n dysgu iaith uh, y deyrnas dwi'n symud iddi hi. Mae'n yeah. just yn gwneud synwyr, yndi. yeah, so, you know, ar yr un ynys, um, mae'n gwneud synwyr i, i mhm. ddysgu'r iaith, ond ydy. O, ta, ta swn i'n symud i, i Ffrainc, swn i'n dysgu Ffrangeg hefyd. Ie. Yeah. Mhm. Ie, gwych. O, tipyn bach o joc, o, o, uh, mae'n mae wahanol yn amlwg, ond uh, mae'n mae gwneud synwyr hefyd. Ydy, ydy.
Um, o ran Cymru felly, wyt ti mm -hmm. wedi cael cyfle i ddod i Gymru yn aml a, a siarad Cymraeg yng Nghymru? Um, dim yn aml. Um, fy, fy mhrif broblem uh, efo teithio i Gymru ydy uh, bod fi ddim yn licio gyrru. um, felly, dwi wedi bod i sawl lle, uh, lle dwi yn gallu cyrraedd ar y tren mm -hmm. uh, yng Ngogledd Cymru um, yn, yn benodol. Um, felly, dwi, dwi wedi mynd sawl gwaith, ond dwi ddim wedi cael uh, dim cyfle Yy, i siarad Cymraeg, dwi'n meddwl, o, fatha yn y wael, uh, in, in the wild, yn, yn y gwyllt. Cymysgu ieithoedd. Wenglish go iawn. Uh, ydy, ydy. In the wild. Um, yeah, uh, achos, wel, dwi'n dwi, dwi meddwl bod, bod y uh, siaradwyr Cymraeg yn bodoli yn y, yn y llefydd dwi wedi ymweld â nhw. Ie. Ond dwi jyst yn ofyn achos dwi, dwi'n ofyn yr ymateb fatha, oh, sorry, don't, I don't speak Welsh. A, a dwi ddim eisiau delio efo'r ymateb. A, ie, ie, mm.
dwi'n dwi gwybod beth ti'n meddwl. Mae'n haws, mae'n llawer haws, dwi'n meddwl, os dych chi'n mynd i gollewin uh, Cymru, os chi'n mynd i Blaen y Ffestiniog neu mhm. mynd mm -hmm. i Carnarfon er enghraifft. Um, byddaw, byddaw.
Um, uh, dyna, dyna lle gorau, achos ydych chi'n gallu bod yn eitha hyderus bod pobl yn siarad y iaith wedyn, a ydych chi ddim angen Ydw. poeni oh. am yr ymateb yna cymaint. Ond, da yeah, iawn.
Da um, iawn i'w gwybod, achos dwi dwi'n mynd i deithio i'r llefydd yn ddian iawn. Uh, dwi wedi bod yn cynllunio um, uh, taith, uh, road trip, dyn yeah. dwi ddim yn gwybod sut i ddeud. Yeah. Um, achos uh, bydd fy rhieni yn ymweld â fi o Hong Kong, okay. ac da ni'n mynd i uh, teithio o gwmpas Gogledd Cymru. Felly dwi... Wel, mae rhywun arall sy'n gyrru, felly dwi'n gallu cynllunio um, lle i fynd ac uh, dwi, dwi wedi uh, cynnwys llefydd fel Carnarfon a Blaen Ffestiniog. Felly, dwi'n dwi gobeithio iawn. Ie, yeah, mae Dolgellau hefyd yn lle, lle dda i, i siarad mm. Cymraeg mewn siopau a, caffis ac ati. Uh, tref fach hyfryd. So, ie, yeah, os ydych chi'n yn y gogledd, gogledd gogledd orllewin Cymru wrth gwrs, yn, ma, ma, ma nhw mwy o Gymroeg, a hefyd yr un peth yn y de mm -hmm. a'r canolbarth mwy i'r gorllewin, yn dweud. Um, mm -hmm. you know, Dwi'n ffodus yn y rhan yma o gydydd hefyd, mae yna cryn dipyn o'r Gymroeg, so... Um, mm os chi'n dod lawr fan hyn, um, dwi'n hapus well, i siarad Cymroeg gyda chi. dwi wedi bod i, gym, uh, i Gardydd dwywaith, a, ac, uh, wel, fy, fy tro cyntaf yng Nghymru oedd yng Nghaerdydd achos es i i ŵyr gerddoriaeth fodern yng Nghaerdydd. Yym ac cyn cyn mynd nes i nes i bost ar Facebook ar rhyw grŵp dysgwyr Cymraeg ar Facebook yym sut dwi'n gallu ffeindio pobl, ffeindio siaradwyr Cymraeg yng Nghaerdydd. Ac uh, mae'r atebion yn gyffredinol yn just yn deud, wel, ti angen um, gwybod lle i fynd, uh, pa siopa neu pa um, gyfarfodydd, pa um, yeah, pa ardaloedd yeah. uh, i fynd uh, ar gyfer uh, gallu defnyddio Cymraeg. Um, felly, dwi'n dwi meddwl uh, mae'n mae debyg mewn llawer o ardaloedd yng, yng Nghymru hefyd. Ti angen nabod y bobl uh, ar gyfer dechrau sgwrs yn Gymraeg. Dyna'r argraffiad dwi wedi cael. OS 40. Ie, na, mae'n wir, ie, mae'n wir. Dwi, dwi, dwi wedi clywed, dwi'n cofio siarad um, ar y podlediad o'r blaen, dwi'n credu um, Jordan uh, sy'n dod o um, yr unol dyleithiau, roedd hi'n dweud bod hi wedi dod i Gymru um, ac roedd hi wedi trefnu ar-lein uh, i gwrdd â pobl oedd yn siarad Cymraeg. So, mm -hmm. um, yeah, dwi'n meddwl, uh, os chi'n gallu gwneud cysylltiadau ar-lein, wrth gwrs, uh, mewn ffordd ddiogel uh, a cwrdd o pobl, mm. mae ni yn mm. ffordd, uh, ffordd dda i wneud e. Ie, yeah, wel, dwi, dwi, dwi, dwi wedi, dim, dim ond uh, wedi siarad efo pobl, dwi'n gwybod bod nhw'n siarad Cymraeg, felly, ie. Yeah. Ond dwi'n dwi, meddwl bod y uh, Cymru Cymraeg yn, yn arfer i'r um, sefyllfaoedd chwyth, uh, llitchwyth, lletwyth. Ie. Yeah. Uh, fatha mewn caffi efo pobl sydd ddim yn siarad Cymraeg. Felly, dwi, dwi, Ella dwi jyst angen um, dod yn arfer i'r ffaith bod, bod hynny'n gallu uh, uh, digwydd. Ie, yeah, chi angen bod yn eitha dewr, dwi'n meddwl, i, i, mm, i, i mm. defnyddio mm. iaith newydd mewn sefyllfa fel yna. Mae'n just, um, yeah, dwi e ddim yn peth hawdd i wneud, ond mae'n ma ma gallu bod yn werth wneud. Dwi'n dwi, dwi di dweud ar y podlediad o blaen, dwi'n dysgu Ffrangeg, um, mm -hmm. a dwi'n, uh, yeah, yn amlwg yn trio defnyddio Ffrangeg yn Ffrainc a gwledydd uh, Ffrangeg y iaith. A mae'n codi ofyn arno fi. Ond, ie, uh, yeah, mae'n werth wneud, tywod, hyd yn oed os mae pobl yn dweud bod nhw ddim yn deall neu maen nhw'n cwyr o'r iaith. Um, tywod, mae'n ma rhan bwysig o ddysgu, dwi'n meddwl. Mae'n mae odd, really. Um, fel arfer, pan, pan ti'n dysgu iaith newydd, ti'n poeni am ddysgiliad ei hun, ond pan dwi'n dysgu Cymraeg, dwi ddim yn, dwi ddim yn poeni cymaint am fy Nghymraeg. Dwi'n poeni am Gymraeg uh, bobl eraill dwi'n siarad â nhw. a, a deall be maen nhw'n dweud felly, mm. ie. Mm. Yeah, yeah, Na, yeah. dwi'n dwi, dwi, dwi, dwi poeni bod uh, bo nhw ddim yn siarad Cymraeg. Uh, o, bod nhw ddim yn siarad Cymraeg? Ie, yeah, os, os dwi eisiau archeb Ah, ie, ie, ie. Um, Wel, mae rhan fwyaf o bobl yng Nghymru yn deall, yn deall bore da mm. prynawn da, uh, siamai. Yeah. Felly, yeah, ma, os maen nhw'n troi i'r Saesneg, mm. yeah, os maen nhw'n siarad Cymraeg, falle bydden nhw'n cario ymlaen yn Gymraeg, os dyn nhw ddim, bydden nhw'n troi i'r Saesneg. So. yeah, yeah, dwi wedi clywed, dyna, dyna be i wneud. Just dechrau a um, a gorffen sgwrs yn Gymraeg uh, o leia. Ie. Yeah. Uh, yeah. yeah. Dwi'n gobeithio trio. Ie, yeah, da iawn. Wel, pob lwc gyda hynny. Um, so, uh, just cyn i ni fynd, oh, un peth ni heb trafod wrth gwrs yw y, y, y, y, y ceddoriaeth. Ydy pobl yn gallu gwrando ar eich ceddoriaeth chi ar-lein? Um...
Ydy, ydy. Uh,
Dwi'n... A dweud ychydig bach am pa, pa fath o, o music dych chi'n creu? Wel, A ces i fy magu fel uh, cerddor clasurol, felly dwi'n dwi um, dwi gwybod y byd hynny yn, uh, yn, yn well. Um, dwi'n sgwennu uh, cerddoriaeth o, uh, glasurol foter, os i'n gallu dweud. Um, Ond uh, dwi, dwi wedi bod yn trio cymysgu elfennau gwahanol iawn. Um, achos dwi'n dod o, o lad arall ac mae gen i ddiddordeb mewn diwylliannau uh, gwahanol. Felly dwi'n dwi trio cymysgu pob elfen uh, ieithyddol a, a cherddoriol, cherddor, cherddorol hefyd. Um, ac, ie, uh, yeah, ar Mae, mae, mae gen i uh, sianr arall ar gyfer y gerddoriaeth, uh, just uh, gyda, uh, efo, efo fy, fy enw i, uh, Israel Lai, ac dwi'n troi rhan fwyaf o fy ngherddoriaeth at uh, sianel, achos uh, mae YouTube yn uh, am ddim. um, uh, ac, um, wel, uh, yn y dyfodol, dwi'n dwi, Gobeithio gallu cymysgu fy niddordebau mewn cerddoriaeth ac ieithoedd yn fwy achos dwi wedi bod yn gwneud y ddau beth yn ar wahân. Felly dwi'n gweld cyfle da iawn er mwyn cymysgu nhw ac dwi ddim wedi bod yn gallu gwneud hynny. Felly, uh, dwi'n meddwl bod, uh, bod y Gymraeg yn, yn gyfle da achos mae, mae, uh, mae'r Cymru Cymraeg yn gwerthfarogi bod uh, pobl newydd yn, yn dysgu'r iaith ac felly uh, swn i'n gallu gwneud mwy o gerddoriaeth um, efo, efo'r Gymraeg rhywsut, dwi'n ddim yn gwybod, ond dwi'n yeah, dwi, dwi optimistig Ie, yeah, dwi'n edrych ymlaen at uh, gweld beth sy'n dod nesaf. Oes unrhyw uh, uchelgais gyda chi o ran y Gymraeg? Oeddech chi'n sôn a hefyd am wneud uh, y prawf dinasyddiaeth? O! uh, gobeithio. Do, do. Gobeithio, dwi'n gobeithio. Um, yeah, bydd rhaid i mi uh, wneud y prawf yn fuan iawn. Waw, mae'r mae, mae amser wedi hedfan. Um, felly, um, dwi'n dwi gweld... Well, Wrth gwrs, mae pawb yn gwybod am y boi sydd wedi gwneud y prawf ddinasyddiaeth um, yn Gymraeg uh, yng Nghaerdydd, yndi? Ie, yeah, na ni. Um, uh, felly, uh, mae, mae o wedi ysbrydoli fi i gwneud yr un peth. Um, ac mae, mae gen i ffrind uh, sy'n sy byw yn, uh, yn yr Alban, sy'n dysgu'r uh, gaeleg yr Alban, ac mae o eisiau gwneud yr un peth hefyd. Felly, da, da ni'n ni, da ni um, o, annog ein gilydd uh, ar, y, ar y ffordd. Felly dwi, dwi, dwi angen um, dechrau paratoi yn fuan iawn a dysgu'r pethau a dwi'n meddwl bydd angen um, uh, um, cyfieithu'r llyfr. Uh, Wel, os, os chi ddim yn gwybod am y prawf, um, Mae... mae, mae o'n gofyn am bethau uh, rhyfedd iawn. Mae, uh, mae, mae'n swnio fatha pop quiz. Ydy, a, a, a o'n i'n mynd i mm. weid, ni wedi siarad gyda Rodolfo, um, ah, y dyn o'r Brazil, nath wneud uh, nath wneud y prawf uh -huh, yna. Uh -huh. So, uh, yeah, mae cyfle i chi gwrando ar, ar hynny hefyd. So, um, yeah, um, mae fe wedi llwyddo. Dwi'n siŵr bod, uh, bod siawns da bydde, bydde di'n llwyddo hefyd. Mm. Mae'n ysbrydoliaeth wir i mi. Yn sicr. Ac mae, mae wedi gwneud flashcards uh, oddi wrth y llyfr, felly uh, basau hynny'n defnyddio iawn i mi hefyd.
O, uh, ran paratoi, ie. Yeah. O ran paratoi. Uh, uh, Ie, yeah, y geiriau nish iawn.
Oh, right, okay. Geiriau anodd felly, ie. Yeah. yeah.
Wel, pob, pob lwc gyda hynny, uh, Israel. Um, just yn ola felly, um, wel, diolch yn fawr am, am siarad gyda ni. Mae wedi bod yn, yn fraint, wedi bod yn bleser clywed oh, uh, am, am popeth um, rwyt ti wedi wneud. Ble mae pobl yn gallu uh, dy ffeindio di ar-lein os maen nhw'n mwyn dilyn y pethau, uh, pethau ti'n neud gyda ieithoedd a, a pethau eraill? Mm -hmm. uh, o, ia, mae gen i dwy ochr. Uh, o, ran, o ran y ieithoedd, da chi'n gallu ffeindio fi o, uh, uh, dan yr, yr enw Rhapsody in Lingo Um, ella yn Gymraeg, rhap, raps, efo uh, rh, RH, yeah. uh, Rhapsody Lingo uh, ar YouTube a'r Instagram hefyd, ac uh, o ran uh, gerddoriaeth, da chi'n gallu ffeindio fi um, yeah, efo'r enw, efo fi enw i Israel Lai, uh, hefyd ar y dau platfform. Ac uh, yeah, os, os mae rhywun sy'n eisiau gweithio efo fi uh, yn, y, yn y gelf. yeah. efo, efo rhywun, efo uh, cyfansoddwr sy'n siarad Cymraeg. Uh, dwi'n fodlon iawn uh, i drio hynny. Dwi'n... Dwi um, yeah.
Uh, Wel, gobeithio bydd cyfle yn dod. Uh, os, os mae bobl yn gwrando, uh, Israel yw'r dyn i chi os ydych chi moyn uh, cy, uh, cyfansoddwr, felly. Mm -hmm.

Wel, diolch yn fawr iawn i Israel am siarad gyda fi. Os dych chi wedi mwynhau'r penod yma, tanysgrifiwch ar eich hoff app er mwyn clywed y penod nesaf. A beth am ddilyn podlediad hefyd ar Mastodon? Mae'r link yn y disgrifiad. Tan y tro nesaf, hwyl fawr, a diolch am rando.